Руфы чиныг Фыццаг сӕр Елимелех йӕ бинонтимӕ цӕрынмӕ фӕцӕуы Моавы быдырмӕ. Фӕтӕгты заман иу ахӕмы Израилы зӕххыл скодта ӕххормаг рӕстӕг, ӕмӕ иудейаг Вифлеемӕ иу лӕг йӕ усимӕ ӕмӕ йӕ дыууӕ фыртимӕ ацӕрынмӕ ацыди Моавы быдырмӕ. Уыцы лӕг хуынди Елимелех. Йӕ усы ном Наоми. Йӕ фырттӕ та хуындысты Махлон ӕмӕ Килеон. Уыдысты иудейаг Вифлеемӕй ефрафӕгтӕ. Ӕрбацыдысты Моавы быдырмӕ ӕмӕ уым ӕрынцадысты. Уалынмӕ Наомийы лӕг Елимелех амарди, ӕмӕ ус баззади йӕ дыууӕ фырттимӕ. Лӕппутӕ ракуырдтой муӕвӕг чызджыты, сӕ-иу ном уыди Орпа, иннӕйы ном та — Руф. Ӕмӕ уым дӕс азы бӕрц фӕцардысты. Фӕлӕ уый фӕстӕ Наумийы фырттӕ дыууӕйӕ дӕр Махлон ӕмӕ Килеон амардысты, ӕмӕ сылгоймаг йӕ мой ӕмӕ йӕ фырттӕн сӕ быныл баззади. Науми йӕ муӕвӕг чындзимӕ ӕрбаздӕхы Вифлееммӕ. Наоми бавдӕлд ӕмӕ йӕ чындзытимӕ фӕстӕмӕ рарастис Моавы быдырӕй. Уымӕн ӕмӕ куыд ӕрыхъуыста, афтӕмӕй Хуыцау ӕркасти йӕ адӕммӕ ӕмӕ сын хор радта. Наоми кӕм царди, уырдыгӕй рацыди йӕ дыууӕ чындзимӕ. Иудеймӕ фӕндагыл Наоми йӕ чындзытӕн загъта: «Цӕут, Алчидӕр уӕ йӕ цӕгатмӕ аздӕхӕд. Сымахмӕ хъӕбултӕн ӕмӕ мӕнӕн цас хӕрзты бацыдыстут, Дунедарӕг уын уыйас хӕрзтӕ схай кӕнӕд. Дунедарӕг уын ахӕм арфӕ ракӕнӕд, ӕмӕ уӕ алчидӕр йӕ нокмойы хӕдзары ӕнцой куыд ссара. Ӕмӕ сын аба кодта. Фӕлӕ чындзытӕ рдиаг систой ӕмӕ кӕугӕйӕ загътой: Нӕ, мах дӕр демӕ цӕуӕм дӕ адӕммӕ. Наоми та сын загъта, аздӕхут мӕ къонатӕ. Цӕмӕн хъуамӕ ацӕуат мемӕ? Исты ма мыййаг сымахын мой чи суаид, ахӕм хъӕбултӕ ис мӕ гуыбыны? Аздӕхут мӕ къонатӕ, ацӕут. Ӕз моймӕ фӕцӕуынӕн, ӕгӕр базӕронд дӕн. Ӕниу, ӕз афтӕ дӕр куы зӕгъин, ныр ма мӕ ныфс ис? Ӕма тӕккӕ ӕхсӕв лӕгимӕ ку фӕуин, ӕма мин уой фӕстӕ лӕппутӕ ку райгурид, уӕддӕр уодони ралӕгмӕ хъуамӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсиккат. Кӕд мӕ бадат, куннӕ хъуамӕ смой кӕнат? Нӕ, мӕ къонатӕ, мӕ зӕрдӕбӕл тынг риссӕ. Уомӕн ӕма мӕ дунедарӕг бафхӕрдта. Чындзитӕ та ногӕй нырдиаг кодтой ӕма нӕ куыдтой. Орпа аба кодта йе фсинӕн ӕмӕ аздӕхти йӕ адӕммӕ. Руфтӕ баззади йемӕ. Наоми загъта Руфӕн: Кӕсыс, дӕ файнуст йӕ адӕммӕ, йӕ хуыцӕуттӕм аздӕхт, ды дӕр дӕ файнусты фӕдфӕдас у. Фӕлӕ Руф загъта: Ӕвӕндонӕй дӕ цӕмӕн хъуамӕ ныууадзон? куд хъуамӕ ацӕуон дӕуӕй? Фӕлтау ды кӕдӕм ацӕуай, ӕз дӕр уырдӕм фӕцӕудзынӕн. Ды кӕм ӕрынцайай, ӕз дӕр уым ӕрынцайдзынӕн. Дӕ адӕм суыдзысты мӕ адӕм. Дӕ Хуыцау та мӕ Хуыцау. Ды кӕм амӕлай, уым ӕз дӕр амӕлдзынӕн, ӕмӕ мӕ уыцы ран баныгӕндзысты. Афтӕ и. Стӕй ма мын ноджы фыддӕртӕ фӕуӕд Дунедарӕг, адзалӕй дарддӕр мӕ исты куы фӕхицӕн кӕна дӕуӕй. Чындз фидарӕй йемӕ цӕуынвӕнд скодта, уый куы федта Наоми, уӕд уӕлдай ницыуал загъта. Ӕмӕ иумӕ суанг Вифлееммӕ фӕцыдысты. Вифлееммӕ куы бахӕццӕ сты, уӕд сахар ӕнӕхъӕнӕй дӕр сызмӕлыд, ӕмӕ сылгоймӕгтӕ дзырдтой, «Уый Наоми уа?» Наоми сын загъта: Наомимӕ ма хонут, фӕлӕ мӕ хонут Мара. Уымӕн ӕмӕ мын ӕппӕт хъомыс судзаггаг маст бавзарын кодта. Ардыгӕй дзагармӕй ацыдтӕн, фӕстӕмӕ та мӕ афтидӕй ӕрбаздӕхта Дунедарӕг. Цӕмӕ мӕ хъӕуы хонын Наоми? Кӕд ӕмӕ мын Дунедарӕг хъизӕмӕрттӕ бавзарын кодта, кӕд ӕмӕ мӕ фыдвзарӕнты бафтыдта ӕппӕт хъомыс. Афтӕ Наоми йӕ чындзимӕ Моаваг Руфимӕ ӕрбаздӕхти Моавы бӕстӕй. Вифлееммӕ куы рбахӕццӕ сты, уӕд уыди хъӕбӕрхор кӕрдыны афон.